Shalom bala menyadi dalam Tuhan. Sehari tu sekali agi kitai bekenangka pasal pemesai kuasa dalam jaku Tuhan. Bisi kuasa dalam jaku Tuhan. Amen. Nyadi Injil ke dibacha kitai sehari tu iya nya Injil Saint Mark, bagi ti ketiga, pelabuh dibacha kitai ari ayat keterubah nyentuk ngagai ayat ti ketiga. Jesus lalu tama baru ngagai balai gempuru. Dalam balai gempuru nya bisi siku orang ke mati lengan sepia. Sida lalu nengkilaka Jesus deka meda enti iya deka ngeraika orang nya lebuh hari Sabat ngambika sida ulih besalahka iya. Ku iya bejaku ngagai orang ke mati lengan nya datai ke mua kitu. Lalu ku iya bejaku ngagai sida, Nitih ke adat, ni ti patut dikereja kitai lebuh hari Sabat? Ngereja utai ti manah tauka utai ti jai? Ngidupka nyawa tauka munuh? Tang sida enda engkeretik. Jesus merening ngagai sida enggau ati ti pedis, tang sinu ati ke sida laban sida kiah. Lalu iya bejaku ngagai orang ke mati jari nya, Unjurka jari nuan. Unjurka jari nuan. Orang nya lalu ngunjurka jari iya, lalu jari iya gerai. Orang Parisi pansut lalu baum tekala nya enggau bala nembiak Herod. Bekiraka chara munuh Jesus. Bala menyadi. Dua iti genteran jaku Tuhan Jesus dalam ayat ke dibacha kitai tadi. Nya ti deka dibai aku peda kitai sehari tu. Iya ke keterubah lebuh iya meda, lebuh iya nyebut datai kitu. Datai ke mua kitu. Diatu kitai mai kitai, diatu aku mai kitai sama berunding ke. Ba siti bala gempuru tentu dia mayuh orang. Tentu lelaki nya tadi duduk ba uhh orang mayuh dia duduk di belakang nya kebuah Jesus ngangau datai kitu. Datai ke mua kitu Jesus bediri ba mua. Jesus ngangau ke iya datai semak. Lelaki tu tadi nadai ditusui madah ke iya nganti tauka nama-nama tang tentu iya lalu mansang ngagai Jesus. Iya mansang ke mua. Ya. Jadi sehari tu aku mai kita berati ke sikap atau ke cara lelaki tu tindakan ya. Nama utai dikerja ya lebuh Jesus ngangau ke ya. Ia angkat lalu mansang ngagai Jesus. Ba balik gempuru nya tentu mayuh orang. Ya. Tang sehari nya nyadi sehari ari ti chukup spesial, ti chukup istimewa, ti chukup manahka iya laban dalam mayuh-mayuh orang ke didia, Tuhan Jesus ngangauka iya. Puji Tuhan. Hmm, menyadi enti diatu nuan ngasaika Tuhan Jesus bisi ngangauka nuan. Sehari tu meh hari ti chukup istimewa, ti chukup manah ke nuan. Enti sehari tu nuan ninga Jesus madah, Datai ke itu. Datai ke mua ke itu. Reti nya Tuhan Jesus ngangau ke nuan datai semak enggau Iya. Laban Iya bisi utai deka dikereja dalam pengidup nuan. Anang anti. Mansang ngagai iya. Amen. Udah nya lebuh iya udah bediri ba mua Jesus. Maya nya Jesus nyebut nama. Unjur ke jari nuan. Lelaki nya tadi lalu ngunjur ke jari iya. Lalu maya nya jari iya digerai ke. Haleluya. Puji Tuhan. Aku ngasai ke bisi pengaga dalam hati aku lebuh aku bekunsi ke jaku tu. Sehari tu aku ti ingat ke utai ti kala nyadi dalam pengidup aku empat taun ti udah. Bisi ditulis aku lebuh ku macha macha bup kudus tu tadi. Aku tebuka ke bup nabi Isaiah bagi ti ke lima puluh tiga. Bisi ditulis aku ari bulan mei nya semilan ari bulan lima taun dua ribu tujuh belas. Maya tu suba aku agi ingat aku benung berubat kediri ke bisi enda dapat uhh lebuh aku nengah uhh chemotherapy jari aku sepia iya nya jari kanan aku tu enda ulih megai pen uhh aku becerita mih nih. Dia ati ku cukup tusah. Nya jangka ku kesan ari emm kimoterapi nya tadi bisi ngachau urat aku mimit. Ati ku tusah nama kebuah laban aku pengajar, bekeni ku aku ka nulis, bekeni ku aku ka ngajar nembiak, bekeni ku aku ka aaa laban nulis tu segi pengawa aku hari-hari. Maya nya aku macha dalam injil dalam aaa bup nabi Isaiah jaku benabi ti madahka. Tang Iya nanggung pemedis kitai. Amin. Laban meh nya aku bisi pedis ka ngenggam, lebuh aku nguji deka ngenggam pen, pen tebeleka ari jari ku. Ngah nyadi ngenggam. Lalu muai penyakit kitai. Kitai digeraika ulih ukum ti ditatka Iya, lalu ulih bakal Iya, kitai digeraika. Dalam bup Nabi Isaiah bagi kelima puluh tiga, enti kitai macha ayat keempat datai ngagai ayat kelima. Ulih bakal iya. Bakal ti ditatka Tuhan Jesus. Kingat ke lebuh maya iya diregang. Kingat ke lebuh maya iya dipalu, iya disipat. Lebuh maya isi iya tingkil. Nya bakal iya nya tadi. Ngasuh kitai nya gerai. Kitai bisi bagi dalam pengerai. Nama kebuah? Laban Iya udah nanggung nya ke kitai. Pemedis tubuh Iya lebuh maya tubuh Iya redak. Lebuh maya Iya tama ngagai lubang kubur. Debai Iya mati. Reti nya semua pemedis kitai diatu udah dibai Iya ngagai dalam lubang kubur. Udah nya, udah Iya ninggalka nya din Iya angkat baru. Iya angkat baru ngena tubuh ti sempurna, ngena tubuh ti lengkap, ngena tubuh ti nadai pachat, ngena tubuh ti baru. Baka nya meh pengerai ke diberi Tuhan ngagai kitai. Aku besampi ngagai Tuhan maya nya. Aku ngenangka, mereningka, baka ni Tuhan Jesus udah ngunjurka jari iya, ntepaka jari iya ba kayu regang. Ku ngangkat ke jari aku ngagai Tuhan. Puji Tuhan, aku ulih megai pen aku baru. Aku diatu ulih gawa baru, aku diatu ulih nulis baru. Haleluya! Tuhan ulih gawa dalam pengidup kitai. Sehari tu enti Tuhan ngangauka nuan, baka Iya ti ngangauka lelaki ke mati lengan sepiak nya tadi. Anang anti menyadi, datai ngagai Tuhan. Bai diri empu ngagai mua Tuhan, ngansak semak ngagai Iya. Awakka Iya bejaku dalam pengidup nuan nengah Bup Kudus tu. Nengah jaku ke bisi dalam tu. Jaku tu lagi deka mai penyuman, deka mai pengerai, deka mai pengelepas. Baka iya ke ngelepaska lelaki tu ari tubuh iya ukai tubuh ari lengan iya sepiak nya mati. Lengan nya digeraika baru, darah anjut baru, lilih baru. Jari iya nya ulih gawa baru. Em. Nyangka diatu penusah ke ditapi kitai nya ukai kitai nya mati lengan sepiak tubuh sepiak. Tang nyangka bisi bagi bahagian dalam tubuh kitai ti nyangka nya tadi mati enda ulih engkebut. Bisi utai enda ulih kerja kitai. Tang kitai ngasai kitai ke ngereja enda ulih kerja. Baik ngagai Tuhan diatu. Awakka iya bejaku ngagai nama bagi dalam pengidup nuan ti bisi mati, ti bisi nadai berfungsi. Awakka Tuhan bejaku. Lebuh maya Tuhan bejaku, nuan deka nerima pengerai. Hallelujah. Bisi kuasa dalam jaku Tuhan. Amen. Kuasa nya ukai ari jaku aku, ukai ari jaku mensia. Tang kuasa nya datai ari jaku Tuhan Jesus. Lebuh nuan arap, utai nya deka dikamatka dalam pengidup nuan. Lebuh aku arap, utai nya dikamatka dalam pengidup aku. Lebuh tua arap, utai nya deka dikamatka dalam pengidup tua. Amen. Hallelujah. Ngau nya aram kita besampi. Apai kami ti di serega. Sehari tu kami meda Tuhan kuasa bejaku nuan. Lebuh nuan bejaku ngagai orang ke mati lengan sepiak nya Tuhan. Ngasuh iya datai, iya datai. Kami ka baka iya Tuhan. Lebuh nuan ngangau ke kami datai, kami deka datai ngagai nuan. Ngansak semak ngagai nuan. Datai ngagai jaku nuan. Ngambi ke nuan betelai dalam pengidup kami Tuhan. Ngambi ke nuan bejaku. Laban jaku nuan ulih ngasuh aku gerai. Jaku Nuan udah ngelepaska aku ari tubuh ti pedis, ari penyakit ti bisi ba aku. Nyangka bisi bagi dalam pengidup aku, Tuhan, ti bisi enda berfungsi, ti bisi enda ulih dibai aku gawa, ti bisi pedis, ti bisi mati. Aku nyerah ngagai jari Nuan, Tuhan. Nuan meda semua pe nya. Tu aku ngulurka jari ku ngagai Nuan, Tuhan. Aku nyerahka pengidup ku ngagai Nuan. Bejaku meh, Tuhan. awakka aku digeraika. Terima kasih Tuhan. Bejaku meh ngagai bala nembiak nuan ti datai semak ngagai nuan saritu oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah besampi. Amin. Tuhan berkat bala menyanyi semua.